Din il-wirja jisima Insider Outsider Melliħa.
Il-Melliħa fost l-aktar lokalitajiet pittoreski tan-naħa ta' fuq ta' Malta hija l-protagonista Tfirija artistika minn Debbie Bonello u Sara Calleja. Ix-xogħlijiet li se naraw fl-esebizzjoni kollha se jgħidulna storja fuq dan il-villaġġ, kemm mil-lenti ta' min twieled u trabba fih, kif ukoll mil-lenti ta' min huwa sempliċiment viżitatur.
F'din il-wirja għandna 21 kwadru li juru pajżaġġi differenti tal-Mellieħa. Naraw kwadri li juru xejn iktar ovvji bħal l-għadira, il-bajja tal-Mellieħa, għandek it-Torri l-Aħmar, il-Knisja Parrokjali tal-Mellieħa, u mbagħad ċeni forsi huma inqas ovvji bħal Għajn Tuta u Ġnien Ingraw. L-artisti huma Debbie Bonello u Sara Calleja. Debbie Bonello hija mill-Mellieħa, allura hija tatina l-verżjoni tagħha ta' pajżaġġi Ta' milli hija l-insider.
Iddeċidejna li nagħmlu zoom fuq il-Mellieħa li hija l-lokalità fejn jien trabbejt u għadni sal-lum kull min jafni kull skuża tiela' ġirja sal-Mellieħa.
Imbagħad għandna lil Sara Calleja, illi avolja ma trabbitx il-Mellieħa, xorta għandha ħafna memorji sbieħ ta' dan il-villaġġ ġewwa Malta.
Ix-xogħol li preparajt proprju għal din il-wirja, għażilt erba' postijiet li fuqhom għandi memorji speċifiki. Nibdew biex waħda minnhom huwa fejn iltqajt mar-raġel meta kont camping l-Aħrax, Ma jmur jum meta konna mmorru bid-dgħajsa żgħira max-xatt tal-Aħrax stess, taħt l-Aħrax, kif ukoll eh, festin li għamilna t-tifla meta kellha sentejn. U mbagħad l-aħħar waħda li hija din li għandna warajna tiġi fejn dawk li li kollha li tkun qiegħed ħdejn il-baħar flaxija u qatt ma tixtieq tmur id-dar.
F'din il-wirja għandna t-tema li hija l-istess bejn dawn iż-żewġ artisti, però tnejn li huma għandhom id-daqqa tipika tagħhom.
Bażikament ix-xogħlijiet tiegħi eh, għandhom qegħdin kollha fuq tila eh, u maħdumin biż-żejt. Bħala format kollha twal u dojoq u għażilt landmarks popolari bħal Torri l-Aħmar, l-Madonna tal-Aħrax, il-Knisja, dawn huma kollha postijiet popolari l-mellieħa li għażilt li npenġi f'din l-esibizzjoni wkoll. Għal din il-wirja l-iktar xogħol li ħadt gost nagħmel kien ix-xogħol li ħdimt biż-żejt. Ir-raġuni hija li l-esibizzjoni li għamilt qabel kien kważi kollu xogħol ta' akwarell, meta issa ħassejt li kien għamilt pass differenti għamilt xogħol akbar fuq tila kbira u ħdimt b'materjal li għalija kien mhux ġdid però qed nipprova niżvolġi stil ġdid b'medium ġdid.
Għandhom pinzellati li huma partikolari għat-tnejn li huma, però x'intarahom ix-xogħol tagħhom ġewwa wirja waħda xorta jikkumplementaw lil xulxin.
L-ikbar biċċa xogħol tiffoka fuq l-iżvilupp li qed isir il-mellieħa, mhux il-mellieħa biss, però ehm, xtaqt nuri dal-kuntrast ehm, li qed eh, kif qed jiġu kważi mirduma il-villaġġi li għandna Malta.
Kieku kelli nagħżel xogħol wieħed minn din l-esibizzjoni, nagħżel ix-xogħol sewda li hawn warajna. Ir-raġuni hija li rnexxieli b'kulur wieħed noħloq mhux biss l-immaġini tal-lejl, imma dak li għalija huwa l-feeling ta' meta inti tkun fuq bajja billi għandek ir-reflections, is-sema skura u dik il-fatt li mingħajr ma trid qed qiegħed f'post kalm.
Il-wirja miftuħa għax-xahar kollu ta' Mejju ġewwa l-Palm Court Lounge tal-Fenicia Malta.